Lafɛa n sebɛa iqeṛṛa-k. Zik-nni, deg yidurar n Ǧeṛǧeṛ, di tallit ideg iɣersiwen ttmeslayen, qqaren-d d akken tella yiwet n taddart i yessen gar uɣuṛaṛ, zgan ur sɛin aman, maca aɣbel-nsen n tidet yekka-d si Lafɛa n sebɛa iqeṛṛa-k i sen-iregglen tala n taddart, ur ten-tettaǧǧa ara ad d-agmen. Ihi akken tella lɛada mi xuṣṣen waman, ad rzun ɣer lafɛa n sebɛa iqerray, ad as-fken yiwet s yelli-tsen d tbaqit n seksu, amzun d asfel. Maca tikkelt-agi txulef i lɛada, tessuter-asen-d lal n tullas, taqcict icebḥen aṭas deg wudem, d tin i d-yeǧǧa jeddi-s, Di leɛnaya n yifassen n taddart-nni, seg wul n lafɛa-nni ur d-serrḥi aman alamma tečča-tt. D acu daɣen-nni? A taddart-nni ugaden ddeɛwessu n lejdud ma yella fkan-as taqcict-nni, ur d-ufin amek ara xedmen. Ssked ayen ur s-fkin ara i lafɛa tamcumt, maca tegguma ad tuɣal deg wawal-is. Tigarjumin kkawent si fad. Ma d lmal yeggugmen yesselqaf. Ma d aglim ulin-t irefḍan. Taqcict tameɣbunt ur tebɣi ad tili d ssebba n nnger n taddart-is. Ihi terza ɣer tejmaɛt tenna-yasen, I yissiɣ ara tenger, daɣen i yissiɣ ara teɛmer. Lejdud-nneɣ d lmuḥal ad fken afus ɣef ccetla-nsen i wakken ad tenger. Ad rzuɣ ɣer lafaɛ n sebɛa iqerray. D nekk ara ken-id-isellken seg-s. Irgazen-nni akken ma llan ur as-d-rrin ara ula d yiwen n wawal, bran kan i wallen-nsen ɣer tmurt. Teǧǧa taddart tetteddu ɣer tala. Teǧǧa-d deffir-s amǧed d yimeṭṭawen. Akkenni i tḍerru yal mi ara tefk taddart i yiwet s yessi-s i llafɛa. Tetteddu s tbaqit n seksu d uksum ɣer tala. Mi tewweḍ ɣer yiri-is, tessers-itt ɣef yiwen n uẓru, tettraǧu lafaɛ ad d-teffeɣ. Ha-t-an yella wacu iteddun di tmurt. Yewwet wul n teqcict. Ur teẓri d acu-t, meɛna ahat d lafaɛ-nni. Yewweḍ-d ɣer tbaqit-nni n seksu. ijbed-itt. Teqqar-as deg wul-is, Ha-tt-an ihi, tewweḍ-d tinna ara yi-sbelɛen. Dayen, tewweḍ-d taggara-inu, meɛna ilaq ad sɛuɣ tissas, ha-t-an ihi ad ḥarbeɣ ɣef taddart-iw. Teɣleq allen-is ttmaren d imeṭṭawen, meɛna mi tella tettraǧu ayen ara tt-iččen, ur d-yeẓḍim kra fell-as. Teldi-d allen-is. Tufa-d zdat-s yiwen n uqcic werǧin t-walant wallen-is, yecbeḥ mačči d kra, daɣen yettban-d yesɛa tazmert tafekant. Yessaked-itt ula d netta ɣer wudem, syen yerra ɣer tbaqit-nni itett am umeslub. Mi yekfa učči. Yesfeḍ icenfiren-is d cclaɣem-is, syen yenna-yas i teqcict, Yelha wučči-yaki, win t-isebbun meɛnent tfettusin-is. Taqcict yuli-tt-id zzɛaf, tsuɣ fell-as tenna-yas, Mačči i keččini iwumi t-id-wwiɣ, wwiɣ-t-id i llafɛa n sebɛa yiqerray. Ad tečč-it, syen ad d-tezzi fell-i ad yi-tečč, iwakken ad d-serrḥ aman, ad ḥarbeɣ ɣef taddart-iw. Yerra-yas uqcic-nni. D nekk i yuklalen tabaqit-agi. Ma d aɣbel i ken-iceɣben, tura ad t-id-fruɣ. Wali kan, ad sseglilzeɣ llafɛa-nni s zdat wallen-im. Imẓiw amcum yesṭall-d aqerruy-is. Ma d amessebrid, yesnesred agesturi-s. Yekcem deg umɛebber d llafɛa-nni. Ttnaɣen, ttnaɣen, netta yekkat, nettat tekkat. Maca imi yeḥṛec yerna xfif, igzem-as iqerruyen-is akken ma llan, yiwen deffir wayeḍ armi ten-ifukk akelli, maca yecrew tidi. Lafɛa tessufeɣ tarwiḥt, aman ttxeggiḍen si tala. Din din, teɣratin wwḍent ɣer tegnawt. Imesdurar-nni gan tameɣra n sebɛa wussan d sebɛa wuḍan. Imi aqcic-nni yessukkes-iten-id si leɛfeɛ, yerna yessukkes-d taqcict si lmut.